Ber lukaka coli i but kabedo mapat pat in ma itye gang in ma itye irok ojol mot ma mega an latinwu Cabastian Ogoni wed pa Lyel Okot Ogoni omegina ki lumegina atamo ni acwal dwana manok ki wi odiko matin ma lubbe ki rwatewa ki Preciden-na Ladit Robert Syagulanyi Sentamu aka Bobi Wine ki Secretary General Ladit David Louis Rubongoya ma wabedo kwedgi i kacokke ma pire tek i Kampala i ceng aryo mukato. Ojowa. Alegowu ni, lok en ma an atye ka lokone-ni oket calo lok ma pire tek, pien eni en aye lok ma bikonyo kakawa macalo Acholi, and lok ma bikonyo anyim ma megwa macalo lobo Uganda. A Ka ma watye iye kombeddi, watye i te gamente ma dong tye i otyeno me kwone. Gamente ma dong ma aloko-ni dong gitye ka yubbe me a. Ento wan macalo kaka, omyero wapennye, 'Gamente manyen binongowa nongo watye kwene? Kibiteno ibu yo i cingwa, ci dong kiwaco ni oyo-ni nongo wan aye wabedo kwede? kece wan bene wabibedo ryek pe wabiyeyo yo eni ki teni i cingwa. A Ojowa, rwatina ki ladit President Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, a onongo mitte ni arwatte kwede pien ni a jami mapol tye ka timme i Acholi kakany ma Ka pi gin macalo ludito ma loyo lok me pati guneno ki wang matut, ci jamine pe bibedo yot tutwal ki tung botwa kany. Tutwalle, bwura ma wan watye ka nongone ki bot ludito mogo madongo ma gin gitye i gamente ki dong bene Neno ma watye ka nenone en aye kanidetwa ma wamito ni gin ocung, ma bene kumene cawa ni kicako kelo koko koko mogo aleng alenga i komgi. Koko mere me nen ni pe ki bolo nyinggi i nino ma nongo bolo nying tye, nongo kimakogi o. Ci egoni obedo i kin lok ma pigi tego ma anongo ni omyero abed kedgi piny waloko iye waneno lokke maber. Ci amito waciwu ni ladit Robert Kyagulanyi ocike me bino rwatte ki leadership ma megiwa me i Acholi Sub Region kany and amito waciwu ni an bene atiyo ki kare eni me rwatte kwede me officially inviting en me bino kong bedo piny ki executive pa party ki dong candidates pa party i Acholi Sub Region. Aa pi man, ada alego in latin Acholi mo keken ma itye i but kabedo mapatpat ma iwinyo cwiny me cung, wucakke ki kancila me adek obino i won kom me adek, i bedo kancila me abic onyo won kom me abic onyo MP ma iwinyo cwiny me cung i te party me National Unity Platform, party madit i Uganda, party ma komedi cawa ni tye ka lweko luloc aconya pe nino, amito waco wu ni iromo kubbe keda konya icwal ira. Poster ma mege ma dong i designing, I inbox ma mega, ci wan watye ki neno me neno bene yo me supporting wun ma wubicung under our flag, flag ma megwa ni. Watye ki neno yo ma myero ki cung kedi ki support ango ma myero ki mi iri. Detail ego ni wan wa bi nene o nene wa submitting bot our in charge of election. and Mobilization Teams ma megwa ma gitye in charge of elections wek wanen kit yo ma waromo supporting in i Parish ma ibicung iye calo Councilor me adek onyo won kom me adek i Sub County, support ango ma wan macalo party wabimini wa waci bene ibed iye ki ngec A Ka ma kero pa patti tye iye, in bene omyero inge, ki ka ma keroni tye iye, in bene omyero inge. So kero ma migi ka imedde ki kero pa patti, en aye ribbe kelo alokaloka ma in imito-ni. A An an alego ni a ka mo keken ka ma itye iye, a kubbe kweda nyo iromo bino i opic ma mego ma tye i Gulu i i i Pege. i ngete Feva FM radio ibino kunu ci itenyo information ma migi kunu onyo iromo kubbe kwede an direct icwalo ira watsup message ki dong poster ma migi ma i designing wek inongo wa forwarding bot our printing department wek inen gene copies adi ma kiromo printing iri for your posters ki kunu.

Ki i kompere ki ngat ma nongo ocung jebiri i te yat ma pe wa ki bolone, ki in ma nongo itye ki boloni nongo olo oto, kero moni olo obup bup moni bedo tye. Ci an alego ni wubin wacung lakaracel i te National Unity Platform wa kel alokaloka ma nongo wangeyo ni alokaloka-ni eni-ni obikonyo lwak ma megwa. Poti mere tye calo rwom ma in ito icito kwede malo, ento tic in aye ibicito itiyo, poti aye pe obicito ka tic. Co, an alego ni wubin i rwom ma lamal, wacung lakaracel. Cakke ki i kancila me adek, kancila me adek, supotwa wabicako miyo ki i kancil me adek. Co, ka imito bedo kancila me adek nyo imito bedo won kom me adek, onyo itye ka mito bedo won kom me abic onyo councilor me abic onyo MP bed free me cwalo ira posters ni wek wanen kita waromo supporting in kwede an apwoyo matek aah watiyo matek me nen ni wakelo alokaloka ma wan weng wamito. Amito wecciwu ni, pati ma megwa ni eni ni, lweny tye matek i kome, propaganda tye matek i, ento eno ni jami ma timme i politics. Kiwaco ni muyeme mucek, lakiri romo kome. So, ka ineno lakiri tye romowa, nongo wan nongo watye ma wacek. An apwoyo jo jok ka malo.